I bring you update to my correct people. You know say based on this cholera matter, the NCDC don place we country Nigeria on high risk and they come activate National Cholera Emergency Operation Center. That na to tell you say the thing e don dey very much serious. The matter e don tie wrapper. No be small koko my correct people. Now without wasting much of your time, make I give you the details of this informate. The tori be say di nigeria centre for disease control wey be ncdc dem don activate national cholera emergency operation centre and di ncdc dey dey make dis declaration afta sabi pipo on mata wey concern cholera don do one ogbonge risk assessment on di cholera situation for inside di kontri nigeria inside last week. Di centre now dey yarn o say based on di assessment na make dem come activate di National Cholera Multi-Sectoral Emergency Operations Centre wey be EOC for di FCT wey be Federal Capital Territory and all di states wey dey for inside di country Nigeria and dis decision to activate di cholera emergency centres Di NCDC say na to show di gravity of di outbreak and to reduce di impact of di disease. Now, di work of di EOC na to give support for di states wey di disease dey worry to make sure say dem send dem di necessary resources wey dem go need and dat one include surveillance plus diagnostics plus capacity and capabilities plus training and intensify public awareness. and community engagement activities no be small matter my correct people but before the ncdc now activate the eoc he say they bin already first do some ground works like distribution of medical supplies for case management plus infection prevention and control plus laboratory diagnosis for all the states dem and all this one dem do am through the national cholera technical warming group dem bin don provide off-site and on-site support to states like Lagos and Ogun State wey dey don report some of di biggest numbers. Even now sef, dem dey yarn o say dem dey do training for laboratory scientists on how to collect and analyse samples. Now training dey also dey go on for community mobilisers on cholera key messages dem. Dem don also do distribution of jingles, flyers and posters dem wey contain key messages on cholera prevention to all states and the federal capital territory now sharply emma correct people make i give us these uh, eh, details of this cholera outbreak for inside the country nigeria you know say cholera now na common and seasonal disease for inside the country nigeria e dey occur every year mostly during the rainy season for areas with poor sanitation now the tori be say

1,434 pipo kpai on top di mata while for inside di year 2011 na total of 22,797 cases of cholera wit 728 pipo wey kpai on top di mata and e get case fatality rate of 3.2 percent wey dem bin record dat time den di ncdc come also bin record 42,466 suspected cases including 830 pipo wey kpai from twenty out of di thirty six states from di beginning of twenty eighteen to october twenty eighteen so dis cholera mata no be small one o di tin dey very very serious and make i yarn una how to avoid cholera you know say no matter how di disease dangerous reach eh i wan yarn you di tins wey you fit do wey go help you to avoid to fall sick if you dey travel to areas where cholera dey number one thing wey you gats do na to wash your hands with soap and water on a regular basis especially after you go toilet and before you prepare food wey you go chow number two only drink clean water now if you know say that bottle water wey you dey drink you no trust am aya stop to dey drink am and your tap water make sure say you boil am before you drink number three thing wey you gats do na to brush your mouth as in wash your mouth with clean water too make you make sure say you dey boil your water to make sure say you don remove all the yamayama wey dey inside now the things wey you no suppose do number one no eat uncooked fruit and vegetables including salad wey you no wash with better water wey clean and wey you no prepare yourself comot body number two no eat seafood and number three no use ice for your drinks e get why abeg now sharparly eh make i yarn you the treatment for cholera know say the main treatment for cholera na to drink plenty of fluids including rehydration solution the rehydration solution na powder wey go dey mixed with water to replace salt sugar and minerals wey your body don lose through diarrhea normally if you waka enter any pharmacy they go get things like that and if you dey very sick abeg you go need take treatment for inside hospital where they go treat you with fluids through a vein antibiotics so that my correct people na the things and things about cholera i don give you the history about cholera i don give you how to avoid am i don give you how to treat am i don give you the things and things not to do about this cholera abeg make we take am serious because This disease omo e no friendly o, disease no be anybody friend, na something wey be say e dey come to destroy so make we try take am serious just be like covid nineteen everybody be think say na play play something until e begin dey travel the whole of the world covid nineteen come get visa wey some people never get for inside the country nigeria e come dey kpai people globally so abeg make we try take this matter serious and if we check am properly you go see am say everything boils down to our personal hygiene how we take dey keep our environment clean na why i dey talk say make we dey sanitize our area make we make sure say everywhere now e dey conducive everywhere dey nice because you see these diseases eh no be for clean place dem dey go relax o na for place wey dey dirty wey be say if you look am you go say tufiakwa eh na those kind place wey dem dey go relax you understand but you now wey dey for clean environment you gats dey very much careful too because E go dey very shameful say after you don keep your environment clean, after you don tidy your house finish, keep am nice, you come go outside, come go carry the disease, you come carry am come house, come share am give your family, share am give your wife or your husband, your children or your siblings, your mama or your papa. Those kind levels, e no make sense at all at all. Say make we dey very careful, make we no lose guard. My correct people, this na the information wey I say make I pass give all of una. Anyhow the thing be you for body, feel free make you drop am inside our comment section you know say this na anointed lady tv na we dey give the ogbonge and legitimate news on the things and things wey dey happen for inside the country nigeria so if you go like to dey receive news like that make you subscribe to this channel and make you put on the notification bell so that as we dey bring the news dey come na you go first get the update and you go get am sharp sharp and abeg make you no dey stingy with the news try dey share with your family and friends so that dem too they go know wetin dey happen for inside this our country nigeria i dey bring another update for you my correct people no go anywhere.